Y Castell. Delwedd o Gymru sy'n adnabyddus ar draws y byd. Dros dair bennod y gyfres hon, Byddaf yn cael cyfle i weld sut oedd modd adeiladu, amddiffyn ac addurno'r castell. Mae'n stori wefreiddiol ac yn stori unigryw Gymreig. Mae mwy o gestyll am bob milltir sgwâr yng Nghymru nac unrhyw wlad gyffelyb. Maen nhw'n denu llu o dwristiaid. Ond i ni, maen nhw'n etifeddiaeth anodd, gan ddangos sut wnaethon ni wrthsefyll yn ffyrnig, ond yn y pen draw, gael ein concro. Er mwyn deall gwir ystyr y castell, dwi wedi bod ar daith i bob cwr o Gymru, Dros y ffin, a draw i'r cyfandir. Gan weld sut mae'r castell yn hawlio lle canolog yn hanes sawl gwlad, gan danio dychymyg pobl o bob oed ac ennyn diddordeb byw. Sut felly mae'r castell yn meddiannu'n breuddwydion ac yn hawlio'r dychymyg. I ateb y cwestiwn hwnnw, mae angen penderfynu beth yn union yw natur y castell. Ydy e'n gaer? Neu'n gartref? Cymysgedd o falchder a ffolineb? Neu'n cyfuno gweledigaeth Gyda llafur caled, crefft a dyfalbarhad. Ydy e'n profi yn y pen draw taw grym milwrol yw'r hyn sy'n cyfri? Neu ydy e'n magu dewrder ac anrhydedd, serch a rhamant? Rhywbeth i godi braw neu godi gwefr? Mae'n symbol hynod amlwg a phwerus Ond odyn ni wir yn deall y castell? Sut ma cipio castell? A sut ma amddiffyn un yn erbyn miloedd o ddynion arfog? Mae eisiau pwyll. yn ogystal â menter. Yn y bennod hon, fe gawn weld ddewrder y marchogion a'r milwyr cyffredin yng ngwres y frwydr, wrth i'w harweinwyr geisio ateb i un o gwestiynau milwrol mwyaf pwysig y cyfnod. Sut mae meddiannu castell? Wel, dyddiau yma, byddech chi'n defnyddio gynnau mawrion ac artileri trwm i dargedu man gwan y gelyn. Ond nôl yn y canol oesoedd, doedd pethe ddim cweit mor soffisticedig, ac arfe ddim mor bwerus. Er y bydde sefyll fan hyn yng nghanol gwarchae yn medru codi ofn. Felly dyma sut rodd y castell yn gwrthsefyll ymosodiade o bob math ac o bob cyfeiriad. Dyfeisgar iawn oedd tactegau'r ymosodwyr. Os oedd muriau'r castell yn rhy gryf a rhy uchel, wel roedd yn bosib twnelu o dani nhw. Ac roedd ambell frenin yn fodlon defnyddio dulliau mwy ddinistriol fyth. Felly roedd yn rhaid i'r adeiladwyr Weithio'n ddi-stop yn eu tro i gryfhau'r castell. Dwi wedi teithio i'r cyfandir i weld sut oedd modd addasu siâp y murie i wrthsefyll taflegre a thanseilio, a dod yn agos at adeiladu'r castell perffaith. Ond roedd pŵer y bygythiad yn cynyddu o hyd. Dyna'n union beth oedd y gwrthryfelwr enwocaf Cymreig yn profi, oedd geisio dal i afel ar gestyll y gormeswyr. Mae'n drawiadol iawn, mae'r tro cyntaf i'r gwn gael ei ddefnyddio yng Nghymru i bob pwrpas. Ond mae hynny'n dangos sut yr oedd Glyndŵr wedi llwyddo i wylltio yr awdurdodau yn Lloegr i'r fath raddau oherwydd roedd colli'r cestyll yma yn rhywbeth nad oedd neb wedi rhagweld. Hyd yn ddiweddar iawn yn ein hanes, roedd y castell yn dal yn allweddol yn y brwydrau ffyrnig dros goron a gorsedd.
Mi oedd 'na Gymro yn gwisgo coron Lloegr dyn oedd wedi eni mewn castell yng Nghymru. Arwr oedd yn mynd i arwain Cymru i annibyniaeth unwaith eto. Ond roedd yr arfe yn datblygu i fod yn drech na'r arwyr. Ac er mor wydn yw'r castell, fe ddaw dydd pan fydd yn rhaid ildio i bŵer y powdwr gwn. Yn aml iawn, dyn ni'n meddwl am yr oesoedd canol fel cyfnod o drais. Mae'n ddarlun anghytbwys. Am gyfnodau hir ar hyd a lled Ewrop oedd pobl yn byw mewn hedd. Roedd iechyd y werin bobl yn gwella a'i safonau byw yn codi. Ond yn y pen draw roedd yn rhaid iddyn nhw fod yn ufudd i'r drefn. Roedd yr uchelwyr yn mynnu ar eu hawl i reoli, trwy rym milwrol os rhaid. Yn y castell, roeddent am i ni weld eu cryfder a'u hawdurdod, ond mae'n symbol o urddas a haelioni hefyd. Felly, mae'r castell yn wahanol i'r Caer Rhufeinig ar yr un llaw ac i neuaddau'r tywysogion Cymreig ar y llaw arall. Cadarnle i warchod mynte o filwyr oedd y caer, aelwyd i wledda oedd y neuadd. Ond mae'r castell yn amddiffyn unigolyn pwerus ynghyd â'i deulu agos. Felly wrth gwrs mae yna bwrpas milwrol i'r lle. A'r pwrpas hwnnw sydd yn tanio dychymyg plant hyd heddi. Mae'n hwyl a sbri i gydio mewn tegan ac esgus meddiannu'r castell. Ond ar y pryd, wrth gwrs, nid ar chwarae bach oedd mentro gwneud. Yng ngwres y frwydr, fe fyddai ansawdd eich cleddyf yn fater o bwys mawr. Fe fu naid mawr yn nhechnoleg y cleddyf gyda'r defnydd o ddur caled. Yn nwylo'r gof medrus, Fe ddaeth yn arf hynod o arswydus. Roedd yn gyffredin iawn i farchog roi enw i'w gleddyf, a chredu bod rhyw hud a lledrith yn perthyn iddo. Yr un fath â chleddyf chwedlonol y Brenin Arthur, Caledfwlch. Roedd gan bob cleddyf lafn er mwyn taro a charn i'w ddal. Ond roedd union siâp yr arf yn amrywio'n fawr. Fe aeth y marchog i'r gad gydag arfe eraill hefyd, y clwb a'r bicell, y waiwffon a'r fwyell, ac wrth gwrs, roedd y Cymry'n enwog am i sgiliau gyda'r bwa. Ar faes y gad, roedd gan bob arf i chryfder, ac roedd marchog medrus yn ei arfwisg yn gallu bod yn ddigon pwerus i newid cwrs y frwydr. Ond yn erbyn wal y castell, doedd e'n dda i ddim. Yn aml iawn felly, dim ots pa mor gryf oedd arfe, roedd yn rhaid i'r fyddin aros a gosod gwarchau i feddiannu'r castell. Gwarchau enwoca'r oesoedd canol ym Mhryden Oedd hwnnw yn Rochester yn Swydd Caint. Ac wrth ddod i'r castell yma, mae rhywun yn gallu gweld pam. Ar ôl cytuno i'r Magna Carta yn 1215, roedd y Brenin John wedi cefnu ar ei addewidion i'r barwniaid ac i'r werin bobl. Fe gododd wrth ryfel yn erbyn y dwyll. Roedd y castell yn Rochester yn sefyll yng nghysgod un o'r ychydig bontydd dros yr afon Medway. Wrth i'r barwniaid feddiannu'r castell, roedd y Brenin John yn gwybod bod yn rhaid iddo ymateb. Dyma ddechrau gwarchae 1215, Un o'r rhai mwyaf gwaedlyd yn holl hanes Lloegr. Doedd John ddim mewn hwyliau i fod yn drugarog, ac roedd milwyr y Barwniaid yn amddiffyn i cadarnlen ffyrnig. Mi wnaeth milwyr John wrth ymosod, Ac mi lwyddon nhw i feddiannu'r bont dros yr afon. Ond petaech chi fewn fan hyn, fydde dim ots da chi ambwyty nhw, os untoch chi â nhw, mi roedd na furiau cadarn soled. Roedd saethu a bwa dros waliau'r castell yn ofer, ond roedd gan John rhywbeth mwy pwerus yn ei arfer, y trebuchet. Fe ddaeth â dim llai na phump ohonyn nhw yma.

Rochester 1215. Mae'r Brenin John yn ymosod ar y barwniaid gwrthryfelgar tu fewn i'r castell. Mae'r rhagfurie'n hollti, ond mae'r gorthwr yn sefyll yn gadarn. Ond heddi, mae olion gwaith ailadeiladu'n glir i'w weld yn y muriau tu fewn. Sut felly? Mae'r bwa yma, neu'r hanner bwa, yn profi bod John wedi llwyddo i shiglo'r Tour a hefyd gobeithion y Bwrwniaid. Mewn fan hyn, o'n nhw'n timlo'n saff. Wedi'r cwbl, mi ro'dd y gorthwr wedi gwrthsefyll pump peiriant gwarchai yn twli petha tu murie. Ond mi ro'dd gan John gynllun. Fydde'n tanseilio popeth. Fe ddaeth orchymyn ganddo. Danfonwch ata i heb oedi dim, ddeugen o foch tew. Doedd e ddim yn syniad hollol wirion. Cyn ddyfodiad powdwr gwn, roedd pobl yn defnyddio braster moch i gynnau tân ffrwydriol. Fe aeth dynion y Brenin John ati i gloddio twnnel o dan un o gorneli'r gorthwr. Roeddent yn codi pyst pren i ddal pwysau'r nenfwd. Wedi'n gosod a chynnau braster y moch. Tu mewn i'r gorthwr doedd dim rhybudd o'r cwymp. Yn wir, prin bydde'r amddiffynwyr wedi sylwi ar y perygl. Ond o dani nhw roedd y propie'n dychre llosgi. Yn sydyn iawn, mae'r pwyse ar sylfaenu'r tŵr yn ormod. Ac mae'r cornel yn dymchwel, gan agor bwlch clir i'r ymosodwyr. Mi roedd aberth yr anifeiliad yn werth chweil, achos mi nath y darn yma o'r gorthwr gwmpo, ac drwy'n siŵr mi ro'dd 'na flas arbennig ar frecwast y brenin a'i ddinon y bore hwnnw. Wedi'r rhyfel, pan aethant ati i ail-godi'r tŵr, roeddent yn mynnu rhoi siâp crwn iddo, a dyna beth i ni'n gweld yma heddi. Mae yna wendid yn y tyrre sgwâr gwreiddiol sy'n dal i sefyll a bob cornel arall y gorthwr. Maen nhw'n haws i'w dymchwel drwy tanseilio. Diolch i'w foch, fe ddath gyfle i John fod yn frenin ar y castell unwaith eto. Ond doedd y stori ddim cweit drosodd. Roedd gwendid y gorthwr wedi dod i'r amlwg, ond nawr mae un nerth yn dyngos ei hun. Adeiladwr gwreiddiol y castell oedd Gwilym o Corbey, barwn Normanaidd, roedd e hefyd yn archesgob. Fe oedd yn gyfrifol am Eglwys Cadeiriol Caergaint, oedd yn gwybod sut i godi adeilad cadarn. Tu fewn i'r gorthwr yn Rochester roedd Gwilym wedi gosod mur trwchus i hollti'r gofod yn ddau. Ac ar ôl i Ddynon John dorri trwy'r wal allanol ar un cornel, roedd yr amddiffynwyr yn encilio Tu cefn i'r mur mewnol, nes i newyn orfodi iddi'n dildio. Mor arwrol oedd ei hymdrech, fel y pwysodd cefnogwyr y brenin arno i drugarhau arnynt. Dim ond un amddiffynnwr gafodd i ddienyddio. Saethwr oedd wedi cefnu ar y brenin ar ôl bod yn ei wasanaeth ers plentyndod. I'r ymosodwyr ac i'r amddiffynwyr, roedd 'na wersi clir yng ngwarchae Rochester. Roedd pob ymosodiad yn cryfhau'r castell, yn yr ystyr bod yr adeiladwyr yn dysgu o hyd rhywbeth am ei wendide. Dyma sut oedd y castell yn datblygu'n gyflym, o'r mwnt a beili gwreiddiol i rywbeth llawer mwy cadarn. I weld un o'r gwelliannau mwyaf dyfeisgar, mae'n rhaid dod i Normandy, i ddyffryn yr afon Seine yn agos i bentre Les Andelys. Ugain mlynedd cyn y gwarchae yn Rochester, yma yn Chateau Gaillard, roedd yr adeiladwyr wedi dod o hyd i ffordd o gyfuno nifer o dyrrau crwn mewn un llinell amddiffynnol ddi-dor. Pensaer y cynllun Oedd brawd y Brenin John, Rhisiart Lew Gallon, un o frenhinoedd mawr Lloegr, roedd Rhisiart hefyd yn ddig ar Normandi. Pan y'ch chi'n gweld y lle yma am y tro cynta, y'ch chi'n gorfod anadlu'n ddwfn, fel fydde unrhyw un fydde'n trial ymosod ar y lle. Ac wrth gwrs mi ro'dd y Brenin Richard yn falch iawn o'i gastell gwyrthiol, adeiladwyd mewn blwyddyn. Dyw e ddim jyst fel bod e'n rhan o'r tirlun, mae fel bod e yn hawlio'r tirlun, ac wrth gwrs yn rhoi hawdd hynt i'r Brenin Richard i symud nwydde

Fe gymerodd Trisha dŷ hun, ofal personol o'r gwaith adeiladu, ac mae hanes yn cydnabod taw fe oedd pensaer y dylunio unigryw yma, a'r cyfan wedi gwireddu ar garlam, dan fygythiad byddin Ffrainc. Os ydych eisiau sicrhau bod unrhyw gastell yn medru gwrthsefyll ymosodiad, roedd rhaid sicrhau cyflenwad o ddŵr croyw. A'r ateb fan hyn oedd i greu ffynnon, lawr trwy crombil y graig, a'r gweithwyr Poor Dabs yn rhedeg allan o ocsigen oherwydd y ffagle nhw'n defnyddio. Ond lawr yr aethon nhw, lawr a lawr nes cyrraedd dyfnder o 100 metr a chyrraedd lefel yr afon islaw. Roedd yn rhaid i ddig Normandy wagio'i goffre i godi Chateau Gaillard. Deuddeg pwynt saith miliwn ducat oedd eisie, canran sylweddol iawn o economi unrhyw wlad yn y canol oesoedd. Ond cyn bod dwy flynedd wedi mynd heibio, roedd y castell yn gyflawn. Nawr, Rhisiart oedd yn rheoli'r sen a'r tir ar bob lan. Roedd ei gynllun dyfeisgar o dyrre crwn yn sefyll yn gadarn yn erbyn unrhyw beth y gallai lluoedd Ffrainc daflu yn ei erbyn. Roedd y brenin yn gallu gogoneddu yn ei gampwaith.

Mor brydferth fel yr oedd yn cyfeirio ato fel i ferch un mlwydd oed. Mor gryf i fod yn dominyddu'r afon a'r holl diroedd o'i chwmpas. Fe ddaeth y Naid Mawr nesaf yn ôl yng Nghymru, yn nwylo barwn Normanaidd ifanc Gilbert de Clare, Gilbert Goch. Dyma Gastell Caerffili, y cyntaf ym Mhryden sydd wedi'i gynllunio gyda murie tu fewn i furie i'w amddiffyn. Mae maint Castell Caerffili yn destun syndod hyd heddi. Yn ei ddydd, fe aeth â strategaeth amddiffynnol i lefel uwch nag erioed. Gweledigaeth De Clare a'i brif saer maen oedd gosod i'r ymosodwyr rwystr ar ben rhwystr ar ben rhwystr. Bob tro iddynt oresgyn un rhwystr, fe fyddai'r gelynion yn gwynebu un arall. Byddai'r porthdy cyntaf yn arwain yn unig at borthdy arall. Croeswch y bont A dyma borth cwlys newydd a set arall o ddrysau. A thrwy'r amser, amddiffynwyr yn saethu lawr o'r tyrre a'r walie. Ac o gwmpas y cyfan, llynnoedd artiffisial, i gadw'r peiriannau gwarchedd draw ac i atal unrhyw ymgais i danseilio'r muriau. Diolch i ymdrechion i adeiladwyr Roedd Gilbert a Claire wedi symud technoleg amddiffynnol y castell ymlaen. Ond roedd cryfder yr ymosodiad yn cynyddu hefyd, ac yn gyflym iawn. Yn y gorore, ac mewn llawer ardal arall ar hyd a lled Ewrop, roedd yr ymosodwyr yn llwyddo i gipio cestyll. Gallai un castell Newid dwylo o'r naill ochr i'r llall, o'r Cymry i'r Saeson, dro ar ôl tro, hyd at ddwsin o weithiau, o fewn canrif. A phryn oedd y newid yn digwydd yn heddychlon.

Roedd grym noeth yr ymosodiad yn mynd yn fwy ac yn fwy dinistriol. Gymaint felly nes i adeiladwyr y cestyll ar draws Ewrop ddechrau breuddwydio am godi'r castell perffaith, yr un na ellid i gipio, yr un a fydde'n gwrthsefyll pob storom. Ond oedd y freuddwyd hon yn freuddwyd ffôl? Yn wyneb ymosodiadau ffyrnig y canol oesoedd, roedd penseiri'r castell yn llwyddo i'w gryfhau o hyd. Wrth i'r grefft o adeiladu'r castell ddatblygu bron i'r eithaf, roedd e'n gam naturiol bron i ymestyn y walydd amddiffynnol i gwmpasu'r dre i gyd. Y castell perffaith ai beidio, roedd muriau'r cadarnle hwn yn gwarchod dinas gyfan rhag y gelyn. Ac am nerth i system amddiffynol, fe ddaeth i enw yn enwog ar hyd y cyfandir, Carcassonne. Dyma leoliad strategol y bwys, yn agos iawn at fynyddoedd y Pyreneau, yn y gororau rhwng Ffrainc a'r deyrnas hynafol Aragon yng ngogledd Sbaen. Dim ond un porth sydd i Carcassonne, y Port Narbonnaise. Ac mae yna ddau dŵr a barbican dwbl i warchod hwnnw. Tu fewn, mae pobl wedi byw ers cyfnod y Rhufeinied, ond y gwaith o adfer i ysblander canoloesol sy'n denu pum miliwn ymwelwyr bob blwyddyn. Maen nhw'n dod i ryfeddu ar ei system amddiffynnol unigryw. Er mor fawreddog yw'r cyfanwedd, mae'n system sy'n dibynnu ar filoedd o fanylion cain. Y waliau anwastad sy'n ei gwneud yn bron yn amhosibl i osod ysgolion yn ei herbyn. Yr wrd, cysgod fannau i'r amddiffynwyr saethu ar yr ymosodwyr isod. Y Britesh, y balconïau gyda Mashiko Lee, tyllau i ladd y gelyn islaw. Mae athrylith hefyd yn y ffordd maen nhw wedi cyfuno'r hen furiau Rhufeinig gyda waliau dwbl newydd y Canol Oesoedd.
La première muraille en fait a été construite

Byddai'n fodlon herio'r muriau ar droed. Maen nhwythe'n cynnig gymaint o fanteision i'r amddiffynwyr ymhell cyn i neb gyrraedd yn agos at galon y cadarnle. A dyma hi, yng nghanol y cyfan, Castell yr Iarll, lle oedd Arglwyddi Carcassonne yn gallu teyrnasu heb ofn. Gan wybod bod amddiffynfeydd mwya soffisticedig Ewrop rhyngddyn nhw a phob gelyn. Os nad oedd yn berffeth, oedd yn llawer well i fod tu fewn na thu fas. Roedd pob cadarnle pwerus yn sail i awdurdod i arglwydd. Ein fodd i sefydlu teyrnasiaeth brenin estron dros diriogaeth newydd. Ond petai castell felly yn syrthio'n ôl i ddwylo'r brodorion, dyma'r arf yn troi yn erbyn ei wneuthurwr ei hun, yn symbol grymus iawn o wrthryfel. Dyna beth a ddigwyddodd yma yng Nghymru yn 1414. I'r brenin Edward y Cynta' o Loegr y codwyd Castell Harlech. Roedd yn rhan o'i gynllun adeiladu uchelgeisiol i gadw'r Cymry dan 'i fawd. Roedd Edward wedi dewis y safle yn ddoeth. Heddi mae'r castell yn sefyll uwchben erwe o dir sydd wedi'i hadfer o'r môr. Bryd hynny, roedd yn sefyll yn union uwchben y draethlin. Petai dan warchae, Roedd yn bosib i ddod â milwyr a bwyd yma'n uniongyrchol, mewn llong. Ac roedd prif saer Maen Edward, sef y Meistr James o San Siôr, wedi defnyddio technegau mwyaf soffisticedig y cyfnod i godi muriau arswydus o gadarn. Ond canrif yn ddiweddarach, doedd hynny ddim yn ddigon i gadw Harlech rhag ddwylo'r Cymry. Yn y flwyddyn 1400, fe gododd y Cymry i gefnogi gwrthryfel Owain Glyndŵr. Roedd rhai'n gweld Glyndŵr fel y mab darogan, a fydde'n adfer rhyddid y genedl.
Un peth sydd yn drawiadol am Owain Glyndŵr ydy i fod o'r cychwyn cyntaf wedi galw hun yn dywysog Cymru. Nid gwrthryfela a wedyn meddwl, ww, mae hyn yn mynd yn eitha da, beth am i fentro fod yn dywysog Cymru? Na, dyna oedd man cychwyn y peth, felly oedd yna weledigaeth yna o'r cychwyn. Felly mae'n meddiannu Harlech a mae'n meddiannu Aberystwyth yn arbennig, ond oedd o'n sicr 'di dal i afal ar y rhain, a 'di dal i afal ar y cestyll dwardaidd yna.
Ie, roedd Castell Edward bellach yn Gastell Owain. Ond roedd mawredd y cadarnle yn datgan o hyd fod Harlech yn lys brenhinol. Yn sefyll yma, allwch chi deimlo'r pŵer oedd yma yn yr oesoedd gynt. A'r lle yn bencadlys, nid i wrthryfelwr neu terfysgwr, ond i frenin, y Brenin Owain. Ac o'i gwmpas, roedd ganddo dîm o ddilynwyr da. John Trefor, arch-esgob Llanelwy. John Byford, Archesgob Bangor, a hefyd Gruffydd Young, Canghellor heb ei ail, a'u pwrpas nhw fel tîm oedd i greu gwladwriaeth annibynnol Gymraeg. Roedd y castell yn ddefnyddiol iawn i Glyndŵr, yn filwrol yn sicr, ond am ei gysylltiadau gyda'r Mabinogion A'r chwedle hynafol Cymraeg hefyd.
Mae Harlech hefyd wrth gwrs yn hen, hen safle, yn ymddangos yn y Pedair Cainc, mewn lleoliad gwych ar lan y môr ar y graig, felly mae'n symbolaidd iawn. Unwaith oedd Owain Glyndŵr wedi ennill Castell Harlech, oedd o'n gweld Harlech fel symbol o'i deyrnas newydd, fel tywysog, ac fel mae tywysogion i fod i wneud, mi oedd o am fyw yn y castell hwnnw, ac o Harlech oedd o wedi datgan ei syniadau am ei deyrnas newydd. Oedd ei weledigaeth o'n un unigol oherwydd oedd o'n, oedd y weledigaeth yn dibynnu arno fo'i hun, yym, ond hefyd mi oedd 'na ochr sefydliadol i'r peth hefyd, hynny yw oedd gynno fo weledigaeth ynglyn â'r eglwys yn benodol, a oedd gynno fo weledigaeth ynglyn ag addysg ac ynglyn â phrifysgolion hefyd. Felly mae'n siŵr bydda cael castell fel yna yn ganolbwynt i'w, i'w weithgareddau fo, yn lle lle fydda'n gallu derbyn bobl o dramor, neu mae'n amlwg oedd o'n ceisio creu cysylltiadau â tramor, wedi bod yn hanfodol, hynny yw petai o'n cwrdd â pobl mewn rhyw neuad yn y wlad ac yn ofni mynd yn rhy agos at y castell oedd yn nwylo'r brenin Lloegr, wel go brin fydde wedi gallu cyflwyno ei hun fel tywysog fel, fel, fel y llwyddodd o'i wneud am flynyddoedd maith, mae'n rhaid ni gofio hynny.
Ond nid oedd popeth yn mynd o blaid y Cymry. Petai am lwyddo, fe fydde'n rhaid i Glyndŵr adennill Cymru gyfan, ac roedd y wlad yn llawn o gestyll y Saeson. Roedd gan gastell fel Carreg Cennen wersi i'r gwrthryfelwr. Os 'y chi'n adeiladu castell ar ben craig, 'y chi'n creu amddiffynfa cadarn. Yn sicr yn drech nac Owain Glyndŵr, ddath yma ynghyd ac 800 o ddynon i gynnal gwarchae am fisodd. Ac er lwyddo nhw i ddifrodi, fe fethon nhw i feddiannu. Fe fydde gorfod oedi yma, o dan y muriau cadarn Carreg Cennen, wedi rhwystro cynlluniau Glyndŵr am weddi Lludeyrnas. Nid bod pethau'n mynd yn well mewn llefydd eraill. Fe safodd Castell Caernarfon yn ei erbyn ac fe aeth nifer o gestyll eraill yn ôl i ddwylo'r Saeson. Roedd y llanw yn troi yn erbyn y Cymry, a chad Fridog ifanc medrus yn arwen y frwydr yn ei herbyn. Roedd e hefyd eisiau dwyn y teitl tywysog Cymru. Harri o Fynwy, Harri'r pumed o Loegr maes o law. Fe wnaeth lwyddo i amgylchynu Glyndŵr, a'i brif gefnogwyr yn Harlech. Ac fe ddaeth y Saeson gydag arf anghyfarwydd, un mawr pwerus.
Mae'n drawiadol iawn, mae'r tro cyntaf i'r gwn gael ei ddefnyddio yng Nghymru i bob pwrpas. Mae Tywysog Cymru, Harry, yn dod â gwn i fewn o Loegr ar gyfer y gwarchae 'ma efo rhyw set piece. Mae'n cael pawb i ddod i weld be mae o'n wneud eto. Mae hynny'n dangos sut yr oedd Glyndŵr wedi llwyddo i wylltio yr awdurdodau yn Lloegr i'r fath raddau bod nhw'n teimlo bod nhw'n gorfod gwario'r holl arian 'ma i wneud Y datganiad cyhoeddus 'ma. Dyma ni, 'dan ni'n mynd i ail-feddiannu'r castell yma. Oherwydd roedd colli'r cestyll yma yn rhywbeth nad oedd neb wedi rhagweld yn y lle cyntaf.
Roedd y gwrthryfel wedi methu. Dianc wnaeth Glyndŵr. Ond ychydig sydd gan hanes i ddweud amdano wedyn. Harlech, 1468. 60 mlynedd wedi gwrthryfel Owain Glyndŵr, mae'r castell dan warchae unwaith eto. Y tro hwn, tynged coron Lloegr sydd yn y fantol. Mae brwydro ffyrnig rhwng teulu York a theulu Lancaster, rhyfeloedd y rhosod. Yn ei brwydr yn erbyn y Brenin Edward y Pedwerydd o deulu York, Harlech yw'r castell sy'n gefn i'r Lancastriaid. Yn ôl y sôn, dyma ysbrydoliaeth i'r gân enwog, Rhyfelgyrch, wir Harlech. Teulu'r Tuduried oedd yn trefnu'r amddiffyn, ac fe ddaeth cymorth iddynt, milwyr yn hwylio draw o Ffrainc. Roedd yn rhaid i'r brenin ddanfon ddeng mil o'i filwyr ei hun yno cyn i'r castell ildio. Ond y Tuduriaid wnaeth gipio'r goron yn y pen draw. Llai nag ugain mlynedd wedyn, fe fydde Harri Tudur yn hwylio nôl o Ffrainc dan faner y Ddraig Goch.
Roedd gan y Cymry draddodiad o broffwydoliaeth. a'r syniad o'r mab darogan, sef dyn oedd yn mynd i ddod, arwr, oedd yn mynd i arwain Cymru i annibyniaeth unwaith eto.
Wedi glanio yn Sir Benfro, fe aeth marchogion Harri Tudur ar hyd a lled y wlad yn codi byddin i ymladd dros y mab darogan.
Wedi brwydr Bosworth, wedi buddugoliaeth, Harri'r seithfed fel y doth o ym mrwydr Bosworth. Mi oedd y beirdd yn gweld bod y broffwydoliaeth wedi cael ei gwireddu. Rŵan, mi oedd 'na Gymro yn gwisgo coron Lloegr, dyn oedd wedi eni mewn castell yng Nghymru ac efo cefnogaeth y Cymry.
Fe ddaeth y Tuduriaid a sefydlogrwydd a heddwch i Loegr. Doedd dim eisiau poeni am ddatblygu nerth y castell bellach, ac fel hynny y bu am yn agos at ddwy ganrif. Ond yn y 1040au fe newidiodd popeth eto. Rhyfel cartref Lloegr. Brwydr weidlyd rhwng y Goron a'r Senedd. Ar y naill ochr, y Brenin Siarl y Cynta', ar y llall, Oliver Cromwell. Ac wedi dwy ganrif segur, doedd y castell Prydeinig ddim yn barod amdani. Draw ar y cyfandir, wrth i bŵer dinistriol y gyne gynyddu, Roeddent yn gosod cloddiau o bridd o flaen y cestyll i'w gwrthsefyll. Ond i gastell fel Rhaglan yma yng Nghymru, roedd 'na siglad annisgwyl yn dod. Ac i werthfawrogi gymint o siglad, mae'n rhaid mynd yn ôl rywfaint i olrhain hanes yr adeiladau ysblennydd hyn. Dyma'r castell mwyaf sylweddol i Gymro adeiladu erioed. Ac er bod ni'n agos iawn i'r ffin yma yn yr hen Sir Drefynwy, mi ro'dd Castell Raglan yn bwysig iawn i ddiwylliant Cymru ac i'r iaith Gymraeg. Prif ddinas y Gymru Gymraeg, os hoffech chi. Fan yna oedd canolbwynt diwylliant uchelwrol Cymraeg. Oedd y beirdd yn dod o'r gogledd, y Sir Feirionnydd, y Sir Gaernarfon ac ati oedden nhw'n dod o'r de ac i fan yna oedden nhw'n mynd. Yr oedd bob dim yn dod at ei gilydd, oedd gennych chi'r iaith, oedd gennych chi'r cyfoeth, oedd gennych chi'r cysylltiadau gwleidyddol. Does dim dwywaith na fan yna oedd oedd calon y Gymry Gymraeg yn y 1460au.
Y dyn oedd yn gyfrifol oedd Syr William Herbert, Iarll Penfro. Yn ffigwr dylanwadol iawn yn y llys yn Llundain, fe oedd yr uchelwr Cymraeg cyntaf i ymuno ag Urdd Arglwyddi Lloegr. Mae'r oes wedi newid ac mae yna uchelwyr newydd ac aristocratiaid newydd, a phawb yn heidio yma i fwynhau croeso'r Iarll. ac maen groeso mawr, a phawb yn mwynhau gwledda tan yn hwyr i'r nos, a blasu cyflenwad di-ddiwedd o winoedd da. Yn wir, roedd cyfoeth newydd William Herbert yn deillio o'r fasnach broffidiol mewn gwinoedd y cyfandir. Roedd ffrwyth y rhain a'r rhôn yn llifo trwy seleri Castell Raglan. Mae un bardd yn dweud mai Gwinllan yw rhaglan uniaith. Hynny yw, mae, mae, mae rhaglan yn winllan i'r genedl. Ac oedd hi'n winllan yn yr ystyr bod hi'n lle pleserus, gwyn, croeso, diwylliant. Ond oedd hi hefyd yn rhyw fath o ganolbwynt i'r diwylliant yna, oherwydd roedd William Herbert yn cael ei weld fel yr arweinydd oedd yn gallu dod â bri yn ôl i'r Cymru fel cenedl. Mae yna fwy o gerddi i William Herbert a'i deulu nag i neb arall yn y cyfnod yna, a'r cyfnod yna ydy'r cyfnod aur yn hanes y cywydd a barddoniaeth ganoloesol Gymraeg. Ac roedd y, y palas yma yn balas Cymraeg i iaith, a dyna sy'n cael ei anghofio yn aml iawn.
Pwy fysa'n meddwl, palas ein hiaith Mor agos at y ffin. Petai trefeili yn ôl mewn amser yn bosib, fe fydde unrhyw awdur Cymraeg yn dwli ar ddod yma i rannu lletygarwch William Herbert. Ond ddwy ganrif yn ddiweddarach, pa fath o groeso fydde i gastell yn rhoi i ryfelwyr yr 1640au. Yr hyn oedd wrth wraidd rhyfel cartref Lloegr oedd ymryson o syniadau ac athroniaeth rhwng y Senedd a'r Goron. Ac roedd 'na Gymry ar y ddwy ochr oedd yn fodlon cydio yn 'u harfau I amddiffyn i hegwyddorion. Ond ar lawr gwlad, roedd yn ryfel, ffyrnig, di-dostyr. Ar y maes agored, roedd byddin y senedd yn drech nag un y brenin. Erbyn iddynt gyrraedd pyrth rhaglan, roeddent eisioes wedi ennill y rhyfel i bob pwrpas. Roedd Henry Somerset, etifedd i William Herbert, yn dal gafael ar y castell dros y brenin. Roedd bron pob un o gadarnleoedd eraill y goron wedi syrthio i ddwylo'r seneddwyr. Roedd Somerset yn gwybod i fod yn sefyll ar ben ei hun. A dyma fyddin y senedd yn dod gydag un o'i gynnau mawr. Canon, gydag enw arno. Roaring Meg. Roedd grym y gynnau yn drech na chadernid y castell, a phan ddrylliwyd y tŵr yma gafodd pennod yn holl hanes y castell i ddymchwel. Roedd William Herbert wedi codi rhaglen i fod yn Bales. Roedd dwy ganrif wedi pasio ers hynny. Nawr, roedd grym y gyne wedi cynyddu i'r fath raddau fel nad oedd yn bosib bellach iddo fod yn gartref ac yn gaer. Roedd esblygiad y castell wedi para ers canrifoedd. Gorthwr sgwâr y Normaniaid. Rhesi o dyrre crwn Rhisiart lew galon. Murie o fewn murie, Nghaerffili. A'r system amddiffyn trwy ymosod sydd yn Carcassonne. Gydol i hanes, roedd penseiri'r castell yn ymdrechu hyd i gallu i sicrhau fod yr amddiffyn yn drech na'r ymosod. Yn wyneb grym eithafol, roedd yn rhaid dyfeisio adeiladau a fyddai'n rhoi'r gelyn dan berygl marwol ar bob cam. Y canlyniad? Cadarn leoedd ysblennydd oedd yn gefn i nifer o arwyr mawr ein hanes. Roedd yn rhaid yn y pen draw i'r castell blygu i'r anochel yn oes y gynnau mawr. Ond drwy sefyll mor amlwg yn ein tirlun hyd heddi, mae pob castell yn gofeb i'r dyfeisgar a'r dewr a'r dyfal yn yr oesoedd gynt. Efalle bod yr haul wedi machlud ar y castell fel adeilad milwrol ac amddiffynnol, ond mae un peth yn sicr, mae'r castell wedi goroesi rhyfel, gwarchae, ymosodiad, Ac amser ei hun. Dro nesaf, ym mhennod olaf y Castell, fe gawn cip tu fewn i nifer o balasê hyfryta Ewrop, i weld sut fath o fywyd a sut fath o stael oedd yno. Roedd y Castell yn lwyfan cyhoeddus i seremoni a gwledd. Ond roedd yn rhaid i Ddirno hefyd yn gartref preifat i'r uchelwyr, a maes o law i'r rhai gydag arian newydd oedd eisiau bywyd moethus bob dydd a nos. Pam felly, yn ein hoes mwy democratedd ni, ydy'r castell yn dal i danio dychymyg y teulu gyfan,